Vos menam a Sant Martin de Crau, a 20 quilomètres d'Arles, a la descubèrta de la crau, er Mas Peirós. Es una plana alluvial nascuda après l'assecament dau delta de la Durança. Tèrra de semblança estepica, espaci unent en Euròpa, la crau fugué pas mens totjor espleitada per les òmes, di Pastre is agricultor, pièi dis industriau. E maugrat l'estatut de resèrva naturala nacionala de Cossou, la crau se fragiliza totjor mai. Tre Ar venèz visitar l'Ecomusèu de la Crau dubèrt en 1987, i costat de Viviane Roux, ensinhaire retirada qu'a temps passat menes sis discolan dins la crau. Pièi anarès sus la drai di Cossou au rescontre de Marcèu Cazó e Pèire Baculard que nos donaràn son punt de vista de pastre.
Per sensibilizar fò rendre li causes paupable. Donc fò menar lis enfants en defòra de l'escòla, en defòra de la classa per veire. Donc li fò menar veire l'espandi grand qu'es la crau e com aquò provoca un turt emocionau e com aquò veson aquí que son tot pichó, com lis aucèus que son toti pichó e veire un espandi grand com aquò Aquò forja una identitat, una emocion e après amb aquela emocion se pòu venir aquí e donar de complements e mai de libres, de vidèos e tot aquò. Coma aquò li pichons que reconeisson que son un mil aquí dins un espan de grand e qu'i a un cicle de vida que ne'n fan partida mai o mens, après pòdon melhor protegir la crau, protegir la natura en generau. Lo mot cusu, cusul, cusus, ven dau latin corsorium, es a dire un endrem onte i a la curso di bèstia. Lo tresor dau Félibrige dis, Patis, pacage, lieu soumis au parcours des troupeaux, li cusu de la crau, le pâturage de la crau. Avans la Durance que ven disaup passava per aquí, entre la montanha di Costo e lo Luberon e i aviá lo suèit de Lamanon e anava se negar dins la mar coma lo Rose, i aviá dos delta pròche e achapau coma si caiau li caiau que derrabava la ròco jove disaup e que fasié barrular, barrular, barrular. Fin finala venièn tot arren d'ondi son plus de Caiaus, ont de Coudolé, e donc venièn aquí se despausar pròche la mar, e a chapòu coma si Caiau tapavon son intrada vers la mar, a chapòu veniè de vers l'èst e s'avancè per aquí, donc se pòu vèrre qu'i a tres menas de crau, i a una crau qu'a començat fas dos milions d'annadas, E donques la crau d'Arles qu'es pròche, lo mai pròche dau ròse. Après i a un aute crau qu'es la crau de Guier que se dis de Luquier e pièi la crau pròche aquí de Miramàs. E aquí li bèstia an pas trop d'endrech per nisar, donc nison au sòu, coma lo Ganga Katta, per exemple, qu'es una espècia endemique de crau, qu'es pus qu'aquí que se pòu trobar, donc un fa sisiòu a mème lo sòu, e mème sus sus li caiau, i a mème pas d'èrbo, i a i a ren, qu'es just a costat li caiau, coma lo dignem criar, coma lo Tardo tanben que fa aquò, Lo tarde un pulp lèu un pauc de lisèrba. La grandula es chimarrà coma li pèira, es per aquò que se vei pas trop. I a tanben lo la perdigòla e i a la maciòta d'Atena que's que se pòi quauc pauc misar dins li cavità dins li jaço o tanben dins li pichòta mongioia que li bergier an far a passar temps e que tròbon aquí un endrech per misar, coma lo lesar ocelé. De vers les annadas de 1980, i a agut de d'arboriculteurs de la Dròme que son venguts en crau per faire de pesquier, de d'arbre fruchau, que se fasie pas avans. Per qué es aquò? Perdequé i a agut de pompes fòrça solides per pompar, per pausar l'aiga qu'èra dins la napa freatica. E aquí a permés de de per d'agricultors de se montar e de faire de pesca. Si i avié pas l'aiga, i aurie pas la la li prada, i aurie pas la crau verda e donc i aurie belèu mai de de sau que remontarié e tot aquò me le li tropèu, l'aiga e li tropèu fa un cicle e se manque un element aquí, se la l'auga venié de mancar per exemple o li tropèu de pus venir en crau, Tu lo sicle s'arie borrola e tu marchorie pas come fau. Donc l'aigue es principalo per que mene l'agricultura, la riquessa a la crau verda dau nòrd, mai tanben que permete i tropèu de venir manjar la catren qu'ocupo de fem per exemplo.
Dins l'icussu, li codolé mantenho l'umiditat de l'èrba, permetent i tijo de la bauca, una planta mediterraneana, de s'abritar sota li pèire per poder créisser. Tanben li racina di planta son arrestada per lo taparàs, un betun naturau faisonat per lo cauquier. La nape freatica de la crau es compausa de 70 per cent d'o de mai d'irrigacion d'o fenc e de 30 per cent d'aiga de pluèja. Se repròch is activita uman un gran degalhatge d'aiga emb un mòde d'irrigacion pau economi que 30 per cent de l'arrosatge gravitari solament es capta per li planta. Lo rèste vai i canau d'assaniment o s'infiltra dins la napa. Mai come consuman l'aigua per la nap per d'usatge domestic e economic, se cambian de biais d'irrigar per mens de gaia, aquò provocarà una penuria d'aigua per la populacion alentour. Qu'en limitant l'irrigacion de la crau, perdrián 71 per cent de l'aigua sota tèrra. Passèren de 30.000 a 10.000 eitars d'estep en quauqui decennia. Lis impactes son limitats coma se pòu, mai lis enjòcs des energies renovelables, l'urbanizacion estensiva des aglomeracions, li fèsts sauvatges e la lucha contra la pression foncièra exigisson de reflexions grandes e d'accions poderosas per manténer l'unicitat d'aquel espaci. Se la grau umida de chò verd es valorizada per la diversificacion agricòla, la crau sèca, el, es valorizada subretot per lo manten dau pastoralisme antic que ne demòra lipiada. Au sujet de l'èrba de crau, i a una anecdòta, que los sabes se dit que vau mies un redon d'èrba de crau que una pança d'èrba de prat. La crau es vièlha coma lo monde, toti dison i a de causa, la plana de la crau èra una plana qu'èra vièrja, qu'èra unica en Euròpa e meme belèu au monde. E i a totjorn de fedò que manjavan la crau. Fòrça auprès. Qui pas li passe qu'an inventat la transhumança es quand l'òme a comprés que vodier mies elevar de mouton, de galina, de tot aquò que de caçar, que a seguir lo bestiari, quand la crau i se comme de joie la bèsti monta, la bèsti cerca lo fresc, cerca l'èrba, Forçau per que quand, i a 50 o 60 ans a l'arriés, quand dins aqueli jaç i avien pas re que gardava, sabié faire manjar la crau. Pas que faire manjar un ròde o un ectara de tèrra, se elixar li fait de tout, dera finisson que dera bon lo germe e forçau per gardar, forçau per. menar son bestiari d'un calan a l'autre e tot aquò i paye que se fase un parc e que li lisava au jorn i possarà per un de 10 ans.
Non, ben ai jamai gardat sul acau, ai pas mon quartier. Mas es un territòri que carent d'estar ordinari, pas que es una petita vegetacion vraiment très courta, mas per le fait es vraiment bon, voilà, es très nourissent e voilà, ara es segur que avèm passat qualques ans qu'èra fòrça sec e la cau èra pas trop bèla, mas aquesta an vese que quand même, I a a far qu qui pleu qu'an fugir e i a i a d'erba que estan voilà parce que vam passar un l'hiver e l'hiver encara o estar parce que i avèm pas besonh trop de pleu mais l'estiu dernier mais l'automne a vist ja rosser e ja ro mai que se voilà e la cau e vie parce que pus la cau a l'automne L'an passat la pas possar perque no i a una i a una secaresa que carent de de frost voilà e aquesta e ara a far quauque bona plòia e amb de calor l'erba possa La crau per le feder e de ne bon erbe eh e pas e pas e de n'erbe que an pas de ventre coma coma e lo lende lo lendeman eh lo lendeman matin an lo meme ventre e se se e de ne n'erbe que se tec que ten que ten a la bèsti voilà.

La crau, camp d'èrba, tèrra de pèira, país de fèdra, un bout d'Arcàdia que li pastre, entre autres, asseguron la subrevivéncia. Es un environament particular que trobam pas qu'aicí. Lis activetats de vèrsa dins la crau qu'an de consequénci sus la fauna, la flor e lo pastoralisme, nos rementu sa fragilitat e son caractèr unenc.

Be lo, lo mot que ame lo mai, be allez o, faut y anar eh, allez, parce que faut pas perdre de temps, faut y anar, il prova que c'est encara en bonne sante. Bon be, pendent de l'atge tot utilizar, mai quand même esperem d'estre encara ici, encara longtemps e que la me, la, la, que la pa, la, que la pastria vi, vi, vive encara ben e après nosautres i aurà encara de l'avenir, pour pas dire après nosautres ça finira, non eh. La vida continua, e coma una ròda que vira, fò que avança. E quand me fau enguelar, aquí a l'òla me pah. Quand m'enguelo, aquò lo creni. Quand me flato, aquò i pas pair, mai quand recevo jamai de rosto, parce que a 67 ans, me sum jamai bastur, mai quand meme lo creni aquò. Que me fan gaire de reflexion. Mon cor de cœur e qu'a tot qu'a garde de fede que ves arribar a quauquarren que vengue que ven te dire bonjour des une elegance quauquarren d'extraordinària ben aquò l'accèpte parce que sou sou sou sou sou lo bon Dieu me l'a pas fa per qu'anna da mi no.